Thirtute, a hmasain in za vangin chi bei leh vek u le. Awle hei tun ruma kan hmuh ang hianin pi peki a ni a, kum sawmriat leh pali bawr vel a niin ka hria a. Hei Jimmy Proyctson tih hianin ih a kawm a, a kawm hlim thiam khawp mai a. Rilru a ngaihtuahna tam tak min neih tir bawk a, kum upa lampang tawh te hi khawm hnim an lo ngai viau a ni tih hi he video ah hian a lang chiang hle mai a, chuvanga rawn react ka ni a, i a hlim awm ka tia kei pawh ka en hianin ka hlim a ni chuanin thlir tute ahh. upa lampang te, pi leh pu emaw nu leh pa, kum upa lampang te kan lo call a nih chuanin hetianga kawmhnim hi an lo ngai dawn viau a ni tih hi a chiang khawp mai aw le. Kan lo thlir chho tan anga chuan kan ngaihdan hrang hrang te kha comment section lamah kan lo sawi leng a chuan khawngaih taka like leh share te subscribe te min lo tihsat turin ka rawn sawm mawlh mawlh chu a ni aw.
a buai jo vek tawh kei pawh ka buai khawvei pawh buai kan khua pawh hi buaiin ka hria kei chu ram te pawh hi buai jo tawh ama ka kan nu lai lai tlangval lai te kan that lai ang te kha a ni thei tawh lo reng reng a maw a a siam hi ka ti em ai
awle hei vain chu inleng duam deuh mai kan nei a pi pek i. Anih hi chhingchhip mualpui ti mualpuitu te pawh kan ti thei ang chu. Ani hi awm lo ta se lang chuanin kan khua hi chu a khua har ve hle ang tih tur a ni. A pawimawh khawp mai a kan khaw tan hian chuan pi pi pe. Lia tuna channel neitu paina rawn sawi ang khanin kum upa lam pawng tawh te, tar chak lo te, Engmah ti thei lo a, kan bul hnaiin lo awm ringawt pawh hian kan thlai a muang em em a ni a, e hei vang hianin kan duat thiam a, kan tihhlim thiam hi a ngai hle a ni tih lai te kha ka rawn sawi leh. Lawkah chuanin ngun takin kan lo thlir ang a, hei a hlim awm khawp mai a, nun a tihhlim thin khawp mai hetiang en hi Êêh, kumeng zat nge tun hi i nih tawh? Mah! Kumeng zat nge i nih tawh? Aww, chu i sei seng la ni. Êêh. Riat khat, riat hnih nge kemiang riat khat kai? Riat hnih nge riat khat maw i nih tawh? Kai ka chiang lo a ni chu. Aww, aww, i Bible-ah mihring dam hun chhung Bible-ah kum sawm sarih Chakna vangin kum sawm riat a ti a ti a, chu chu nang chuanin i thleng ve der tawh tihna a nia. Chuan Bible vekah nu leh pate thuawih chu dam reina a nih thu kan hmu a, i naupan lai khan i nu leh pate thui awih thin a mi? I hriat phak chinah maw i nu leh pate thu i awiin i hria em? I hriat phak chin ah maw i nu le pa te thu awi in i in hria em?
Chuan enteh a hma in maw engtin nge ei i zawn thin lo i nei thin a mi? Tlangram lo te i nei thin em?
Lo kan nei ngai lo. Eh. An hei. Hei hei pa lam la ten an an nei le. Eh. I fe ve thi ne. Eh hei fe na. Enge in lama in lam hnai thawk thi na mi. Ah. Ani chu bel vel lo not tle hliau zel ani maw. Chawhmeh ah hian maw enge i ngei nat ber. I ngei nat sa ah tiang sa ah eng sa ngei duh ber han sawi teh? Ar sa maw? A eng lai sa tak ngei duh?
Ni lo ve a bawp pui nge i duh a, a ruh no nge, a thla nge, khatiang khan a khawi lai nge? I duh vek mai mi? A nih leh maw? Tawng ring ve deuh hlek rawh aw. A nih leh maw? Kan khua chingchhip hi nuam i ti em?
Dar nuam i dik chiah aw.
Anih le nun hring nun hei nun hrim hrim hi i nun hrim hrim hi a hlim em?

Ziak leh chhiar hi thiam em? Thu ziah vel, chhiar vel hi thiam em? Thiam lo maw? Sikul chu reng thlang awm lai chu ka kal hle a, mahse exam dar khan thli then kan la a, chuan ka nu nena awm kan nia, ka nu khan Ka kalh pawn ka kalh lo pawn e tia ka zam bawk mai. A nih chu e. A nih leh, Bible te pawh i hre ve nual tih ka hria a, Bible thu vel te hi maw? Chutah chuanin eng thu hian nge i nun pawl? Ni tin thin, i nun pawl ber thin, eng thu hian nge kai hruai thin che? Ama thu hian ber. Aw, Bible changah khan eng bung leh chang nge i duh? A thu, a thu talin.
Chu ti mai chuan ka hria. A bung leh chang sawi a ngai lo a maw? Aw, enteh, a bung, a bung leh chang kha sawi a ngai lo a maw? I eng thu nge a thu khan hnem thin che, i nun hruai thin. I nu tei sei ka sawi thiam lo. E, nangmah hianin Pathian thu hi a nung ve hrim hrim tihna a ni maw? Rethei mah ila, pache mah ila, chhungrilah lungawina ka nei i tia i hlim ve tawp tihna a ni maw? E, a ropui a tha lutuk ringawt. Chu tluk a hluam hleinem tawh raw. Hla siamtuin Rethei pachiat pawh hian Isua tel lo chuan Tuar thiam dan a awm lo, lungawi tawk a har a ti a. Mahse, rethei mai ila, pache mai ila Isua nen te chuanin tiraw, engmah lungngaihna tur a awm miah hlein em? Lungawina chhungrila kan neih phawt chuan a ropui khawp mai a lawmawm. Chuan hei vawiinah hianin i thiannu kha neih neih, i thiannu nei kha maw a rawn kal a, i biak che a duh a.

a tuna kan hmuh ang hian hei tar ho hi ih an lawmna hi a ho khawp mai a tawh a naupang chhia ang chiah an ni leh thin e tih hi a dik khawp mai a eh an lawma ho mai bakah an thinrimna te pawh a ho a ih khawi loh i lo ah te kan lo chhuah a nih pawn ih an lawm zawng te sweet pakhat te han hawn sak ila an lawm ve em an hlim ve em em thin a ni tih hi hei--

Kan nu lal lai em aw? I sitar pa kha i chhia em? Sawtah sawn a la awm a si.
Chulai ah kha i hmuhzah ve deuh thin pa kha maw? Tu leh fa te nei teuh tawh nia aw. Kha pa kha tunge a hming i tih kha han sawi teh.

Mihring ni hrim hrim hianin ken ti la ngah si ang aw a, a lo va hau ta kem lo a, keini mi rethei fa deuh te tan phei hi chuanin a khawvel lei hring nun hi a hnu thawn tawh mai te hi ka chak rum rum e a, kei zawng ka hriau mai mai lei hring nun khawvel hrehawm hi chhuahsan ka nghak hlel mang e. A chutin Nang nge bialnu bialpa lo sawi chu lei hring nun a ni kan sawi ni? Thil mak deuh deuh i lo ti chu aw. I ti ve lo mi tunah zingah chawhte kan nei a, chhun hun kan hmang a, a tlai lampang ngei tur ngaihtuah leh ngai reng reng a kan awm te hi naukkhat thlak ber ringawt kha ni si lo va maw? A hau tak em mai. Dora han kal ila, Sweet te chu chenkhat man ala awm, pakhat chenkhat ala lei thei maw? A bawithlak a ni. Sweet ang vek khanin kan puar thei si lo va, chaw hi kan mamawh bawk si a, e kei chu a lei hring nuin khawvel hi nu chhawn mai te pawh hi ka chak dum dum a ni. Tunlaiin hei. Social leh media an ti mi zirtut chu pan tia ah eng eng emaw te hi an post a, khawvel lah hi buai tual tual emaw tih tur hi nia. Khawvel, khawvel hi a buai zo vek tawh, kei pawh ka buai khawvel pawh buai. Kan khua pawh hi buaiin ka hria kei chu. Ram te pawh hi buai zo tawh. Ama kha kan nu lai lai tlangval lai te kan that lai ang te kha a ni thei tawh lo reng reng a maw a? A sia awm hi ka ti em ai. Ngawi rawh, i bialpa hlui kha hei a lo kal ve maw biak che duh nia aw. Peki. Hei kha, i lo la dam tha ni maw? Hei in hmuh lo na te pawh va rei ta ve. Hei Channel neitu pa hian a kawng hlim thiam bak a tar tawng a thiam khawp mai a. Khaw maw mi han en teh? Hei kha i a. Mi kan tlangval lai te pawh mi tihre chhuak ka la meh le. Aw, a la rei lo na a. Tui bur hmuam dan chhung lek vel emaw tih tur a nia mahse hei a tu leh fa te pawh kan lo nei duah tawh mai ni hi maw le terawh bawi a Pecky Pecky i beng te hi tha tawh lo nge le kan inchhai lai te kha a ram hnuai ah te khanin kan kal dun thin a ni em kha han sawi teh.

Ka koh che che hran ang e aw, a va mak thin ve maw le. A hring nun hi e, i hlimpui ve hian ka hria a, ka lawm khawp a si.
Hlim takin i nun kha lo hmang zel rawh aw. Derh rau e. Aw, ngawih teh, Ziah chu i zu mai dawn ta mi.
A neh chuan heng a ka liam leh mai ta nge aw. Damten kum tluang atan hmang tha le Bawihi aw. I i duhawm lutuk han nui leh lawk teh i nui hmel te hi mawi ka tia.
Aw a kal tawh ka pu kha. Engpawh ni se a. Tihianin umm, pi peki hi a hluk khawp mai a ni che. Awle, khati chin kha ni leh phawt mai sengin
ih kan sawi tawng khan hei ih upa lampang tar ho hi kawm hnim an lo ngai viau a ni tih hi a chiang khawp mai a. Eh chuan ih ka pi pawh a dam zel a tura duhsakna kan rawn hlan nghal ni se. Awle thlir tute, inzavaiin bang tha leh phawt ule.